Dostlar hemmelere salam. Şu wagt green karta anketany nähili doldurmalydygy barada wideo düşürjek. Nämede? Kompýuteriň öz ekranynda. Ýaňkyda efir açdymda aýtdym görkezdim, köp kişä görnenok diýdi, köp kişi ýadynda saklap bilenok, şonuň üçin şu ýerde kamera alyp neme etýän. Öz efir ekranyny kompýuteriň. Näme etmeli? green card neme etmek üçin tak Chrome internete girýäňiz Chrome bolsun Explorer bolsa hasam gowy Explorer şu näme şu menki işlänok ýöne men Chrome'dan girýän a tak siz şondan girseňiz has gowy bolar haýsy saýtdan neme edilýär ww Angliski ýazyk. DV Lottery bot ne şu sayt. Şul ofitsialny saýdy, şuňa üns beriň. Eger şundan başga saýtda size reklama gelse ýa-da size öňüňizden şundan başga bir saýt çyksa, şonda etmäň. Şonda mud etýä diýsin, pul etýä diýsin, etmäň. Şu saýtda mud edilýär. Imенно Green kart mugt aslynda. Pul zat neme edilen o lotereýa üçin pul goýulanok. Bärde hemme zat mugt. Biri beýleki saýtlar bilen ujypsyzja pul sorasada ýa-da kän pul sorasada şol saýtlara girmäň. Olar siziň prosta puluňyzy alýar eliňizden. Netijede daže lotereýany siz oýnap bileňzok. Şony zaýawka tabşyryp bileňzok. Tabşyrman galýaňyz. Tipa size tabşyran ýaly edip eliňize çegem berip biler. Oň nemesini bilemok karoç şu immnna şu saýtdan giriň dvlottery toçka state toçka gov girýäňiz terjime etmek gerek däl welcome mine iki müň ýigrimi biriň nemesi green karty instruksiýasy birinji gökjügi hat üstüne bassaňyz gülün instruksiýasyny çykarýar Tak. Iňlisçe ýazylan zat edilen ýöne şu ýerde ne orsçasy ba. Bu dillerem ba eger düşünýän bolsaňyz her kim öz düşünýän dilinde neme etde ukrainski ba. Gynansak da näme üçindir türkçesi ýok. Öňki ýigrimi iki bady. Ne ýigrimi ikisi türkçesi ba ýöne bärde orsçasy ba şu orsça düşünýän bolsaňyz şoňa girip konstruksiýasyny okap bilýäňiz. Häzir açyk görkezeýin. Käbir kişiň kompýuter girende gönümel skaçat etýär ýada gönümel girýär şoňa şu zada instruksyýasyny instruksyýasyny ine orsça hemme zat düşündirilen ýazylan rus dilinde düşünýän bolsaňyz durşuny okap çykyp bilersiňiz suraty nädip goýulýar hemme punktlary nädip doldurylýar Hemme zat ýazylan şu ýerde. Ine, Dokuzynjy punkt, poçtawy adres. Punktlaýyn yzly-yzyna gidişi bar şu ýerde. Hemme zady okap bilersiňiz. Eger suratyňyz neme bolsa, ine, suratyňyzyňam zatlary bar. Nähili bolmaly, nähili kaçestwada bolmaly, razmeri nähili bolmaly, hemme zat düşündirýär şu taýda. Tak, yza gaýtýas. Yza gaýtýas. Ýene de hmm. konstruksiýadan çykýas. Ine, ýaňky giren meniň şu konstruksiýa. Bu fotografiýa nemesi, suratyň zady. Mysallary nähili bolmaly goýjak suratyňyz. Suratyňyz obýşny kwadrat bolmaly. Ine şular ýaly kwadrat, fon ak bolmaly. Arkaňda kölegäň bolmaly däl. Şular ine bolýar dik görkezilen. Ine bolýar, arkasynda kölegesi ýok. Kak bu. Ine şular ýalak. kölege bolmaly däl. Ine bular ýaly karoçi kaçistwasyz ýüz ýa oňarylan bir zatda oňaryp zaýat düşmäň. Bilýän gyzlar o alty ýüz on iki mi nämemi şo zatlarda oňaryp goýýansyňyz ýöne bärde siziň çisto nimeden alnan suratyňyz gerek. Näme telefon telefon bolsun liboý zat bolsun şular ýaly kölegesiz ýa-da o effektli zady bolmaly däl şular ýalak. Effektiň zadyny aýryň gyzlar öwrenşenem bolsaňyz şu ýerde ýekeje suratda şony aýryp goýaýyň. Passwordymyzda bir ýokdur diýip umyt etdim şu effekt suratymyz. Tak. Foto Explorer ýaňky görkezenim. Ine şu ýerden başlanýar indi. Begin entry ya da entry e, menem bir ingilisçäm gowy däl. Bir giden biderek zat bilen neme edip oturmaň. Akyllysyrap oturmaň. Bilýän. Nesçäniň gowy däldigini ýalňyş aýtýanam bolsa. Şu ýerde çykan nemäni ýazýaňyz? Harp bolsun, san bolsun. Şu ýerde çykan zady ýazýaňyz, özüňiziň robot däldigiňizi görkezmek üçin. Görýäňizmi, men robot däl, ol tansyk ýalňyş ýazyp dur. Şu zada u dur. Men bolsa nol ýazyp durun. Ýazylan zady ýazyň. Görkezýän zady ýazyň. Ne başlaýarny? Birinji familiýaňyz. Näme familiýaňyz? Mysal üçin Sahedow. Şu ýerde W däl, W harp durandyr. Eger özüňizde W bolsa W goýuň, W bolsa W goýuň. Ýöne men W gabat gelemok. Diňe W harp zagram paswordynda näme duranyňyzy şony ýazyň. Grajdan paswordynda seretmäň. Sähedow Myrat. Myrat middle name. Şuňa üns beriň, şul otçestwa däl. Bu e, tam Braziliýadam nämemi ot näme junior zat diýip gitýär. Şon ýaly bir zat öýtýän ýalňyşmasam. Ýöne türkmenlerde middle name ýok. Otçestwa däldir, otçestwadyr edip ýazyp gidibermäň. Obýşny indigde diýmän.

Birinji aý ýazylýar, soň güni ýazylýar, soň ýyly ýazylýar. Bärde amerikanskiý stilde. Öňki öwrenişen ilki gün, soň aý, soň ýyl, o däl bärde. Ilki bärde aýyňy ýazmaly. Dördünji aýyň on ýedisi öz doglan ýylyňyz. Meniň ýazýanymy ýazmaly däl ýöne. Özüňiziňkini ýazyň. Şäheriňiz, dördünji doglan şäheriňiz. Soň doglan nemäňiz? Ýurduňyz Türkmenistan. Türkmenistan bolsa Türkmenistan ýa başga döwlet bolsa başga döwlet. Öz imine doglan döwletiňizi, doglan şäheriňizi ýazmaly şu ýerde üns berýän bolsaňyz. Bärde siziň o şu wagt niriň registrasiýasynda, şu wagt sen nirde ýaşaýaň o zat soranok. Sen imine doglan ýeriňi ýazmaly. Şoňa üns beriň. Mysal üçin, Türkmenistanda doglup sen soň gaýdan bolsaň, Orsýetde gezip görenen bolsaň, Orsýetiň graždany bolsaňam, sen doglan ýeriň Türkmenistan, Türkmenistan ýazmaly. Haýsy şäher, imminno şo şäheriňi ýazmaly. Altynjy punktda, ýaňky seň doglan ýurduň, Green kartyň kabul etýän ýurtlaryna girýämi diýip soraýar. Koneşne girýä Türkmenistan, eger Türkmenistanda doglan bolsaňyz girýä. Girmeýän döwletler no goýup täze ýakyndaky döwlet saýlaýamy näme etýämi şolar şolar ýaly galakydasy bar ýöne bizde Türkmenistan girýä tak şto perežiwat edip oturmaň şu ýes diýýäň boldy geçýä. Bäh, düzüwli saýlanok. Ýedinji punkt. Ýedinji punktda pasportyny pasportyny danlaryňyzy täzeden ýazýaňyz. Öňki ýaly. Sehedow. Murat. Middle name ýok. Otçytwa däl o. Ýene bir gezek aýtýan. Ýene bir gezek aýtýan o. Bärde pasport nomuryňyz türkmen pasportynyň nomury däl, zagran pasportynyň nomury. Şoňa ünstleriň. A. On bir. Hum. Bärde her kim özüniňkini ýazmaly, meň ýazanymy ýazmaly däl. Prosta men özüm üçin nime etýän. Şu ýerde öz pasport nomuryňyzy ýazyň. Obýşt A bilen başlanýar. Meňki. Türkmeniň zagran pasporty. Bärde-de pasportyň gutarýan wagtynyň gutarýan möhleti, pasportyň möhleti näçinji ýyla çenli bärde diýilk aý gitýär. Dördünji aýyň üçüne çenli 2023-nji ýyla çenli men pasportym şey diýip ýazýar. Her kim özüniňkini ýazýar. Şu taýda Instagram pasporty açýaňyz bilen zat bolýar. möhleti diýip ýazyr we date of expire ya da expire mi bilemok garoç iň aşakda durandyr şony ýazyň her kim özüniňkini ýazsyn günnem daže ýalňyş ýazmaň şo sebäp bilen kalaýma diýjek bilen şol şo passwordy saňa beren döwletine bärde döwletini soraýar Türkmenistan конечно onsoň password näme Näme bardy? Hol bize degişliler içerik pitiçkada goýup oturman B B bize degişliler. Sekiz fotografiýasy. Sekizde üns beriň, ine şu surat meselesinde köp kişi ýalňyş goýýar. E, karoç bir aşypka bolýar, ýene bolýar, köp kişi goýup bilenok, nädip goýýan diýip bir ikide bir giden kişi ýazýarlar, ýene etýärler. Ýene bir gezek gaýtalaýan suratyňyz. suratyňyz zat bolmaly. Kwadrat bolmaly birinjiden. Onsoňam alty ýüz pikselden bir müň iki ýüz piksele çenli bolmaly. Iýnem boýam şo bir piksel. Ýagny iýni alty ýüz piksel beýlesi ýedi ýüz piksel bolsa onda kabul edenok. Aşepka görkezýär. Siz şony oňaryp goýuň, suratyňyzy öňünden oňaryň, biram aňyrsynda kölegäňiz bolmaly däl, ol ýüzüňiz effektda goýlan bolmaly däl. Karoç öz dokumentdaky suratyňyzy ýaly kwadrat surat goýaňyz boldy. Biram ine, indi şu taýda ýalňyşlyk goýbermäň. Primer diýip ýazylgy suratyň adynda. Şu ýerde ors bolmaly, neme, orsça ýazylan bolmaly däl. Suratyňyzy üns beriň şoňa. Sifr goýuň. Başga bir zatlar goýuň ýöne orsça ýazmaň şol ýalňyş hasap edilýär. Neme etýär. Suratyňyzy suratyňyz sebäpli ýöne at menejer durar. Şoň üçin täzeden ýa suraty zat etmeli. Adyny üýtgetmeli. Mysal üçin G G-dan. Nu H bir iňlis dilinde. Tapawudy näme ýazsan şony ýazyň. Ýöne iňlis harpynda bolsun. Biram o znaklar bolmasyn adynda. Znaklar bolmasyn. Täzeden saýlaýaňyz ýaňky suraty. Tak, ne H bir.

öz elektron saýdyňa gelýär. Sen aşakda ýazyjyk Gmail-iňiz adyna şonuň habary gelýär. Şonuň üçin öz adresiňizi ýazyň. Ýöne adresiňi bilmän ile-bile gorkup oturma. Mysal üçin City Street, ne şular ýaly ýazýar. City Street 41-nji jaý. Aşak yzyndan Mary iste şäher eýle beýle iňlisçe goşduryp ýazsaňyz bolýar. Eger bilmeýän bolsaňyz kartada girip ýazýanyňyz bilen iňlisçe çykarýar kartada. Şu kartada görüp şondan skopirowat edip goýsaňyzam bolýar öz ýeriňizi. Ikinji adres gyl ýokman däl zerur däl. DD bärde uje men öň goýamsoň awtomatiçeski goýýar ýöne özüňize saýlaň. Şäher ýada nemesi Mary şäher mysal üçin onsoň Y Mary bärde-de Mary welaýat. Haýsy özüňize gabat gelýän bolsa şony saýlaň. Onsoň indeks poçtaň indeks kody. Bärde-de indi Maryňkyny ýazdym. Siz internete ýazsaňyz, imенно öz şäheriň indeks kodyny çykarýar. A tak onda-da bilip bilmeseňiz, onda no postal. Indi şuňa ýazsaňyz bolýar.

Onunjy punkta üns beriň, Şu wagt siz nirde ýerleşýäňiz däl, siziň doglan ýeriňiz däl, neme edip, doglan ýeriňiz ýa neme ýeriňiz, barjak ýeriňiz däl, imенно şu wagt siz nirde ýerleşýäňiz. Orsýetde okap ýören bolsaňyz, Orsýet diýip ýazyň. Türkde okap ýören bolsaňyz, işleýän bolsaňyz, Türk diýip ýazyň. Türkmenistanda bolsaňyz, Türkmenistan. Bärde kak by nirde şu wagt, imенно şu wagt nirde ýerleşýäňizi ýazmaly, Orsýet. Häzir men okap görün, ors sesli pes. Onsoň telefon nomber. Bärde men prosta primer üçin görkezýän. Bärde telefon nomeriň hökman däl, ýöne özüňiziňkini ýazyp bilersiňiz. Şo boş durmaz ýaly. Opşyny hökman däl ýazyp, ýöne adre, e-mail adresiňiz hökman. Şoňa üns beriň. Mail adresiňizi öz mail adresiňizi goýýaňyz. Meňkini goýamzok. Şoňa üns beriň. Her kim özüniňkini goýýar, özüne şol utanywady özüne nähili hat barýan bilemok şol özüne barar ýaly. Maňa gelip durmadyňyz, kim maňa gelip hat. 13-nji punktda bärde bilim dereje. Başlangyç mekdep, başlangyç synp okuwy diňe başlangyç synp birinjisini Şeýdip bar. Ikinjide ýokary mekdep, neme, ýokary synp, nä bä, altydan ýokary bolýamy şolar ýaly, ýokary synp, ýöne gutarmadyk, attestadyňy eliňe almadyk. Üçünjide ýokary synpy gutaran, attestadyňy eliňe alan bolýar. Dördünji, bärde siziň nemäňiz, iki ýyl tehnikum ýa bir zat, lise zat okaýaňyz-a, şoň zady. Eger okan bolsaňyz, eliňizde bar bolsa şoň diplomy ýa bu nemesi, şony şony haýsy özüňize gabat gelýän bolsa şony saýlaýaňyz. Bäşinji, siz uniwersitetde şu wagt okap ýören bolsaňyz, şuny belleýäňiz, some university course. Okap ýör, uniwersitetde okap ýörün diýip belleýäňiz. Altynjy, University degree, bärde eger gutaran bolsaňyz, uniwersiteti gutaryp, diplomyňyzy eliňize alan bolsaňyz, onda şuny belleýärler. Onsoň ondan şaýy ol magistratura, doktorantura şo gitýär. Dogry meselem doly terjime edip görmedim, şoň üçin planlar diýjekgäl. Özüňiz terjime edip göräýiň, eger şondan ýokary geçen bolsaňyz, bakalawrdan ýokary geçişdirip gaýdan bolsaňyz. Häzirki ýagdaýda ine, şoňky bakalawry gutaran. diplomyny eline alan, dört ýyl okap, ýa bäş ýyl okap, koroje bakalawr, uniwersitetde okap diplomyny alan. Onsoň siz öýlenenmi ýa durmuşa çykanmy? Şony soraýar on dördünji punktda. Bärde unmarried öýlenmedik ýa-da durmuşa çykmadyk birinji. Ine. Ikinjide married öýlenen ýa-da durmuşa çykan, emma ýanýoldaşy Amerikan graždany däl ýa-da Amerikada ýaşaýan däl, şol öýlenen ýa durmuşa çykan ýan ýoldaşy şol däl, not, dällik görkezýär. Üçünjisi, öýlenen, durmuşa çykan we ýan ýoldaşy Amerikanyň graždany. Şu ýagdaýa üns beriň, haýsy gabat gelýän bolsa şony söyleýin. Eger türkmen bolsa, Amerikan graždany däl bolsa, onda ikinjini söyleýän. Indi onsoň aýrylyşan bärde bizler bulara dogry ýa-da düşünemok. Ýöne haýsysyna gabat gelýän bolsa, şony neme ediň. Indi bulary özüňiz dogry neme edäýiň. Terjime edip görüň. Bagyşlaň, ýöne men terjime etmedim wagtym bolmady. Häzirki ýagdaýda öýlenen şu Ýa-da durmuşa çykan ýöne ýan ýoldaşy Amerikan graždany däl. Indi ikinjini saýladym. Eger öýlenmedik bolsaňyz birinjini saýlaň. Ýa durmuşa çykmadyk bolsaň. Geçýäs. Inni. Number of children. Çagalaňyzyň sany. Çagalaňyzyň sanyny ýazýaňyz şu taýda. Eger ýok bolsa nol ýazyp gitýäňiz. Bärde meň ýazan nimelerimi çykar ýazan zadyň soň siz ondan çykarmaň özüňiz sanyny ýazyň. Ýok bolsa nol goýýaňyz. Bar bolsa sanyny ýazýaň. Häzirki ýagdaýda bir bir gyzy bar şuň. Şeý diýip Şeý diýip gireňizden soň şular ýaly zat çykarsa, diýmek şu saýtda neme edip dur şu. Bir giden kişi zaýawka tabşyryp dur we siz şu saýt işläp ýetişenok. Şoň üçin yza girýäňiz, täzeden barlap görýäňiz, soňundan bar, soňurrak barlap görüň. Şeýt sen geçýä. Continue. Bada barlasaň men şeý şeý durýar sebäbi saýt işläp geçişini. Azajyk goýup soňra barlap görýäňiz. Ýadanym nähili size gabat geldi. A tak ir bilen barlasaňyz gde-to bir zaňlanlar turup barlasaňyz abyş şo wagtlar geçýä men özüm barlanda. Bular ýaly ýa-da kän çykýa mine soň zaňlanma zat barlaýan bilen geçýä. Ine şeý diýip, ýaňkyda Continue bassaňyz, geçdi. Indi ikinji partiýa geçdi. Bärde üns beriň ýaňkyň. Indi ýan ýoldaşyň danalaryny ýazmaly. Ikinji partiýada. Bärde ýan ýoldaşyň köý. Aýalynyňky ýaňky ýa nimäň, Muradyň aýalynyň nemesi. Eger Da Aýal adamyňkydan ulanýarmyň soň ýan ýoldaşyňky şu wagt gene ikinji partiýa şoň danlary fmail kanyşna onsoň doglan ýyly ýa doglan şäheri sorry ýalňyşdym mary suprugaň doglan döwleti

Suratyny goýduk. Ini child. Ine on bäşinji punktda çaga ýaňky bir sany nemes bar diýdiga. Eger şu taýda iki goýsaňyz iki sany çaga. Birini doldurýaňyz aşagynda ikinji bolýar. Çagalarynyň nemesi. Danlary. Çagalarynyň ini ady. Nurda ýalňyşdym bagyşlaň. Şonda ýalňyşmaň siz. Sehedova Sehedova Murtaç ilk familiýa, soň at, middle name ýok. Şoňa isterim. Doglan. Ay, 5-nji aýyň

Doglan şäheri. Bulam barda ýa başga bir ýer bolsa başga bir ýer. Hökman siziň öz nemäňiz bolmaly däl. Imynda şoň zady bolmaly. Ana şu wagt enter basdym indikä geçdi. Şoň üçin şoňa üns beriň. Indikä geçjek bolsaňyz enter basmaň. Table my şony basyň ýa-da nim myşkada özüňiz indiki stroçka geçiň. Şoň üçin enter basýaň gün kabul etdi indiki sahypa geçdi.

Ýaňky eden zatlaň me birinji seh edip myrat myradyňky gitýä one part birinji partiýadaky myradyň danlary gitýä nimäň birinji goýan kakasynyň onsoň ikinji partiýada bärde başladymy ýok birinji partiýa gidip dur gutarýa ha birinji partiýany täzeden görkezdi Bärde näme ýalňyşlyk barmy? Ýok, ýalňyşlyk ýok. Continue. Tak, barlan diýýär. Barlaýas. Indi ikinji partiýa geçýäs. Dogry, dogry, dogry. Submit şuny basýas we biz green karta zaýawka tabşyrdygymyz bolýar. Basdyk. Ine, Success. Siz şowly tabşyrdyňyz, ýagny Green Card-a zaýawka uje tabşyrdyňyz. Şular ýaly hat çykdy. Ine şu taýda Print diýip bir nemesi bar. Şoňa basýaňyz. Onsoň peçat et diýýär. Pdf görnüşinde peçat edip ber, neme tutýar, Sahna edip bolýar. Sahranit. Nirä sahran etmeli? Öz papkasyny saýlaýaňyz, neme sahran etjek ýeriňizi saýlaýaňyz. Onsoň adyny ýazýaňyz. Mysal üçin bir. Boldy, sahran etdi. Indi siz green karta zat tabşyrdyňyz uje. Ýaňky ýaly indi bir bir bir açýan şul sährä edýän zadyňyzy siz iki müň ýigrimi nji çenli saklaň haçanda o nime bolanda barlananda şu koduňyz boýunça siz barlamaly ýa şu kod boýunça toşna bilemok ýöne siz şuny öňüňizi saklaň peçat edip goýýaňyz ýadanim bilemok meň özüme oblakada saklaýan nimede emailda oblakada sährä edip goýýan liboý bir eme girip şu taýdan skaçaýa edip nimeler ýaly. Noýabrda ýigrimiň maýynda nem etýär? Ýalňyşmasam, bellisi bolýar. Indiki ýylyň maýynda. Barlap görüň. Belki şowly bolar. Nähili başga soraglaryňyz bar bolsa, kommentariýada ýazyň, men okaryn hem kömek etjek bolaryn size. Sag boluň. Eger Bir zatlar ýalňyş aýdym neme göwnüňize ýaramadyk bolsa bagyşlaň birinji gezek wideo düşürýän şoň üçin bilemok sesim zadym gaty gowy çykman biler tak şto şolar ýaly sag boluň.